moro ma intie jara maloro tv en odiochieng' maber odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar odiochieng' mar jotije kata labor day kakete e dho ombogo maendi en tarik achiel dwe mar abich higa mar aluf ariyo kod apar kod abiriyo wadwa rango achiel kachiel ni odiochieng' ma kawuono en ang'o ma ogandawa yom kawuok kuom piny owacho ma pacho kaendi kaeto bende kawuok kuom jal ma en jagoro mongirore mar kotu Mano migosi Francis Atwoli. Antiere studio kaendi kod ng'at ma bende olony e weche mag jotich kaachiel kod weche mag siasa madhi nyime pacho kaendi. Wabiro rango wach ng'eri achiel kachiel. An Jeff Olomba ka Ukuma Road. Arwaki studio. Eh, mos oganda wa maneno lolo ti. Amoso ute jokanyanam.
Nyisgi nyingi gi kaunti ni. An iluonga ni Odongo uh, Danis, an an ja Kisumu County, awuok Nyando. Um, yes, kendo asebedo ki an, an, an journalist atiyo gi station miluongo ni Capital FM. Yes. Lakini ambaye nanga mchanganuzi mar siasa. Once in a while wadhiga TV kwa wula mar siasa mbele kwa wula. Agoni erokamano ahinya Danis Odongo kuom kawo thuolo mari mar chopo achiel kachiel e TV mar Lolwe. kendo en wuod Kisumu County. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar jotich kata Labor Day kwakete e dho Ingereza. Iparo ni kaka jo Kenya ang'o monego bed ni igeno? What are they expecting from the head of state to kata kawuok kuom Secretary General mar Koti Mano Francis Opiyo? Gima jo Kenya tema tiyo onego bed ni expect en ni mondo mshahara mar mogo. Nikech sani eri mogo en en mia achiel gi piero abich. Sani cha kende obedo siling' piero aboro. Koro sani ere penjo niya, ka jogi ok oyudo mshahara no mednegi, gibiro survive nade? Koso wabro wabro we tich mondo koro wadwa chak kuo kata watim gimoro ma illegal mondo wayud pesa. Nikech ka koro jogi ni ok winjo uhuru ni ok omedwa mshahara kata ni koto ok giwuo about mshahara ni eri, anyisi ni ji biro wuok kanyo ka chunygi ogore to ok en gima ber ahinya. Koro the what they need to expect en ni mondo mshahara margi omedi at least mondo the head of state owach ni terms of pay ber then gi hawa zinakuwa kwenye grupu nyalo kwenye Pero ka ninga damis to winjo kae wacho ni gibiro expect mondo medo osara. Ma indi en gima onego bed ni timo mana kawuono koso kata chien kocha chai koso en gima onego bed ni osetim ne jopiny nikech jopiny oseyudo ka nitiere kod tabu e kinde ka kinde giywak ka giwacho ni ngima osebedo matek. Uchumi tek. Kidwa nyiewo chumbi pesa minyiewo chumbi sani bet ni malo. Kidwa nyiewo sukari pesa mar sukari. Koro mwandu mar uh, omenda mitiyo godo kinyieo godo mwandu Maendi en gima onego bed ni wa expect mondo giwach ni kawuono eka onego bed ni ochakore kose en gima nonego bed ni osechakore. Um, gima osebedo ka wang'o iya e piny ka en aina achiel ni piny nigi ji ariyo Kenya ka nitie gi ji aina ariyo aina achiel gin joma yudo tenders giyudo pesa ginyalo chiemo ginyalo dhi e holiday ginyalo timo gik madongo dongo ginyalo nyiewo lope ginyalo gero udi mago gin jok matin serious Then the rest of us joma ng'eny modak Kibera, modak Madhara, modak Kisumu, Bunga, gin jok ma tiye tiye ni everyday, gin joma lima lima mondo Nyasaye onego wang'ayo mondo giyud chiemo ma ginyalo keto e for the day for the day they live for the day live for the day ok nyal wacho ni an to nyal plan kaka migwambo kiny na cham kata chai gi ah, ah, ah, in ka wuono ni ka nyasaye omiye miya kuon gomena mano ma nyasaye ero kamano kiny piny chakru iparo lakini nyasaye noko plan ni mondo jodak Amen. Nyasaye no plan mondo ji odag in abundance as yes. long as in gi health ngima ni. Ni ngima. Yes. Ni wile. Mm. To itiyo onego bed ni in ng'at moro ma imiyo pesa ma onego bed ni nitiere growth mar salary mari. Yes. Lakini for the last one year, for the last two years, serikal ne pok omedo ga minimum wage. Yes. This year me gocho ni ne gise suggest a meeting when we meet the Federation of Kenya Employers. Ne gocho ni mondo ni mondo jogo yie mm. omi ji mshahara nyongeza. Then the FKE wacho nang'o? You cannot demand hmm. salary increment ne jotich lakini pok i reduce taxes, yes. pok imiyo environment matimo biashara obed maber. Koro in ida tiyo kodwa, ida timo kod tich mar salary nieri mar politics. Koro mano e gima rach gi Kenya ni nikech Kenya wani sani eri ka en ni wadayawo wang'ayo, wayawo wang'ayo nikech en siasa. Pod amedo ji mshahara, wamedo ji mshahara ndi kitu niko bini gona kure. Ka obiro kani wada biro mondo wakonji nyaka wakonji ma miwa mna. Mano en kima racha inya ma kata ndalo mane moyi man ndalo racha ni moyi ne medo ga ji mshahara. Kata kama uko mi mshahara no mi chaki ma. Chaki ko mi ma do at least no ni kore konyi golo nikech. Lakini sandi jiyo dani serious. So koro gima timore ni I'm questioning the timing. Ang'o miyo sama oganda ochiegni dhi e yiero? E higa kiny kaka oganda chiegni dhi yiero ka 2013 2017 sani ibiro ka 2022 iyudo ka seche go sirikal mantie ok awach ni ma sani eri awacho sirikende mosebedo iyudo ka seche go ma gidwa ni mondo gipush mondo mi oganda one ni gidwa timo maber nyiso ni ooyo sani wadwa ni mondo wamed osara ooyo sani wadwa ni mondo watim achiel ariyo adek Ang'o momiyo ngima jopiny oketi e okang' machalo kamano? Ni igo kode ochalo karata. Iwacho ni sani ka koro usemiyo wan kaendi, we winjru. Ka koro wadwa ni mondo wadogi, we wawuondu matin mondo wachak. Ang'o momiyo ma tim? Gima rach en niya, in e siasa mar Kenya ka en siasa migoyo based on miwuoke nyingi mogik. Lakini onego bed ni wachinjo Kenya nieri mondo ji ogone ji kura based on sera margi. Bibiro gero na wang'ayo. bende ibiro miyo wamshahara omed, bende ibiro reduce taxes, bende ibiro miyo cost of living obed chien. Lakini Kenya kae nikech wang'eyo maber ni at the end of the day kata kobedo ni ok ni konya higni ang'wen mosekadho, as long as ni amiyi mshahara moro elfu ariyo elfu kata elfu achiel amedi, yeah. we also will gi, gi mistakes ma ji osetimo gi koro gima watimo ne wadhi mondo ogone ji, lakini mano rach ahinya. Politics ma Kenya kae onego bed ni politics mar visionary politics ok en reactionary politics. Ni koro waneno ni ko odong' gi dweche ang'wen mondo ji odhi election tarik achiel kawuono wamed ji mshahara elfu achiel. Elfu achiel ni kende ok nyal konyo ngimani. Sani kidhi gi elfu achiel e duka mi nyiewo gimoro achiel ni en gima isewilo mi obedo change mana. Mano pesa moro orumo. Koro kik jo Kenya bed ni gin jok moko mimiya miya ineno mtego tu matindo tindo mtego matindo tindo gi kasto after that then nyaka wa demand ni sirkal marwa ni omi opportunities mag tije mag nyaka gimigi mingi ma ji obed mapiny nyaka gien sure ni ji tetete moko odak e piny ni nyalo chiemo kendo nyalo dak erokamano mana ka dhi achiel kachiel e wach miwacho kar tije mimiyo oganda wa wang'eyo ni sirikal kane gidonjo kata 2013 mar jubili ne gisingo oganda tije higa kanyal eh, ne giwacho ni gin tije maromo nade milion achiel milion achiel higa ka higa ka higa iparo ni maendi bende osetimo nyaka ne gichak 2013 onge gima onego gima gisebedo ka giwacho ga ni SGR nomiyo ji tije elfu adek kia ni tich mar last national committee ni kia nomiyo ji tije kia di ne ok ginyisowa ni gibiro miyowa temporary job ne ginyisowa ni gibiro miyowa permanent job gima rach gi sirikal en niya gin gi promises machalo gi heaven lakini gimiyo ji mana hell mano e shida mar sirikal milioni achiel onge kata mana nyaka ne gichak four years ago kata mana milioni achiel pok gichopo an atiyo awacho Kenya National Bureau of Statistics ne giwacho most jobs mobiro gin iluongo ni informal sector jobs informal sector jobs en ni kaka in ni yamwa ni koro wadhi ayawo biashara mondo laka chande. Koro mano serikal ema yawo. Mano in miyawo. Mano in miyawo gi lweti kendi. Ok rach lakini gima serikal onego bed ni timo onego bed ni partner gi jogi mondo giwach nang'o ni jo Kenya. We waduoknu tax chien e area ni eri mondo tim biashara. We wakonyu ni mondo waket security ka eri mondo nyalo tiyo nyaka late. We waket nu floodlight ka eri mondo uwus nyaka late. We mondo wamiu free education mondo nyithindo dhi skul mondo nyithindo otem ni mondo ginyalo create their own employment.

Ogandawa bende nitiere kod mwandu ma jotich bende gintiere kod mwandu. An an jatich.
Wanyisi adiera ni pok aneno higa matek kaka higni ariyo mosekalo. Chiema chiema ni kende, chiema chiema ni nanyalo chiemo didek. Oh. En ana nyaka lima lima. Ichiemo didek.
Achiemo adichiel kende. Kamadho breakfast kuon manya aweyo gotieno chande gi chai na madho. Kasto anno mani nyaka cham gotieno kendo. Dat mar olokore. Nachamo ga ring'o, nachamo ga rech, nachamo ga ol chiemo gi sani eri. Adok e omena, adok e mrenda. Daktari nokweri ni ring'o boyi. Ok en daktari, mpuke moko yie. Mpuke motamo. Mano en story mar jo Kenya mang'eny. Sani eri ji gin joma gambo nyaka iamua ni ae min min wabro chiemo didek odiochieng' achiel mondo kik wachiem kiny koso dong' wawachi chiemo didek ni eri dong' wachiem dichiel sasa achiem ndalo adek mabiro tadiera yawa Kenya ni eri koro mtu wacho ni wan mid lin kama ekonomi mid lin kama ekonomi ka South Africa of course maro ni en lower than Kenya ang'o mi pod ji nigi kech Turkana ang'o mi ji pod nigi kech ang'o omiyo pod country miluongo ni Dubai mantiere desert pod biro mm. kelonwa donations mag chiemo e pinyni en wich kuom ma wang'ado ni higni prabich bang' kwaseyudo uhuru ok wanyal pidho jalo higni prabich bang' yudo uhuru ok wafast nikudwa lemo wan wanido kech nikech ok wanyal afford chiemo wich kuom ma wang'ado koro jotich te te ang'eyo sani an athe to industry Ang'eyo maber ka jogi gin joma sechako gin joma wuotho kuom diaspora nyaka koro gocho kuma gidak nyaka mara mukuru kuom nyaka kuma gidak jotich amwa gima gitro en niya ng'ama biro konyogi ng'ama biro deliver gi ng'ama biro konyogi mondo okonygi ogolgi e tip tabu ma gintiere matin jotich ok mor in imor jotich ok mor erokamano ahinya awinji maber ok jotich mag piny owacho gi jotich mantiere private sector najo ka ker okwayo joma nie private sector bende ni gin bende gitim mondo gimed osara Kang'eyo samoro awinjo kaka wuotho to jo matiyo ne piny owacho wacho ni a un ka un e private sector un uwinjo maber. Ok ang'eyo ni in mine private sector in iwinjo nade? Ochalre koso opogre? Bwana koro mogo en elfu mogo en mia achiel gi piero abich ne ja private sector en en mia achiel gi abich ne ja public sector. Nitie gik moko miluongo ni macroeconomics. Yes. Macroeconomics gin gik ma affect both private and, and, and Public. public sector. These things gin gik moko madongo dongo Lakini gima ang'eyo ber ni sirkal ne osetimo en niya, sirkal osebedo ka complain ni wage bill ni malo ahinya. To wage bill mamalo ni ne giwacho ni gibiro golo ghost workers mondo gi reduce, lakini a few months ago ne gibedo mshahara mar ang'o, cabinet secretaries then all parastatal head. Nikech ang'o? Nikech ng'e ni sirkal nyaka omi joma nitiere e system moral mar mondo okonygi mondo giwin election. Mano kaka kung'eyo to koro anyise sani to mano e shida kende mantiere e pinyni ni jo private sector ma jo private sector ok gin joma medo mshahara all the time of course gi an lakini ngima tek ne gite public sector gin jok moko ma tin sana joma tin seriously ema yudo mshahara mimedo gi mafuta css tss

Kane nyasi nowacho ni oganda matiyo e public sector to moloyo jotend migepe oikre kaachiel kod jood bura mwayiero gi MCS ka dwaro mondo oduok osara chien. Adieri odiechieng' moro nwarango kowacho ni ka, ka eh, cabinet secretary yudo ni omenda ma ng'at achiel yudo yudo kata ni en shilingi elfu mia aboro maendi mano kaketo matin to ni maendi elfu mia aboro ng'ato yudo dwe ka dwe Tiduogo iyudo ni nitiere ja Kenya moro ma bende ok nyal yudo kata siling alufu apar juma. Manyiso ni ng'ani eri kiketo odiochieng' kodiochieng' nidwa split ni alufu apar ni eri komi at the end of one month oyudo pesa di odiochieng'. Ok ang'eyo ni iparo ni paro mane kelo kelo mar duoko chien osara mar jok michulo omenda mathoth ni be en paro maber. Kane Uhuru ker odonjo to ne giwacho ni ne koro timo gimiluongo ni streamlining of the wage bill. Koro miriambo mosenyiso dwe chak higa ang'wen mosekadho nyoro. Ere kaka wanyalo aminie sana? Nikech ng'eyo ber ni en nitie tofauti gi gik ma ng'ato wacho, gik ma ng'ato timo. En matindo mitimo gi manyalo loko ngima ji, ok en gik miwacho. Sani iri nowuoyo State of the Nation Address Parliament, nowacho kamano nikech ang'o? Nodwaro nodwaro applause. Yeah. En ng'ama ohero piano, en ng'ama ohero ni ji shangilia e otimo dab one minute, kaso otimo gik moko ma ma iluongo ni theatrics achiel ariyo adek gi eki, kaso ong'eyo ni jo Kenya gin joma moro yo. Kaso ji shangilia to giwacho ni ah, ma koro ng'ama

kuumi ata mar ariyo to higni ang'wen ne ok itemo kata loko kandala achiel. Magi nyalo mana wuondo joma okia, inyalo mana wuondo joma okia gimoro amora, lakini jok mong'eyo to ok nyal wuondo. Wan watamore gik monego bed ni itimogi higni ang'wen nomiyi, onego bed ni itimogi. Koro dwe mar aboro jo Kenya biro biro judge ng'ano biro based on what? Ninyiso ni biro duoko mshahara chien. Gise gise duoko mshahara chien mag jok mag top up examiti. Ninyiso ni biro miyowa gini bende miyowa. Ninyiso ni biro miyowa 1 million jobs a year. Did you, did you give us that? Forget about ni miyauru second term na timu. ok giwuondo. Koro mano e gima oganda biro puonjo. Mano e gima oganda biro puonjo tarik aboro eh. dwe mar aboro to mano miyo nyaka wawuog oko tete wakaw kura mondo waamua ni sani e wan waol. Punda ool, mzigo waseting'o higni ang'wen to kichak imedo higni abich kendo mano inego ote. An ni and ready. Kok wanyal golo jogi e telo. Wamany kamoro machielo kata wadog ma Sudan kuma ne wadhi River Nile wadwa wadwa. Ah, Dani Shero Awinji wacho kamano to ok ang'eyo ni sirkende duto mwasebedo godo. Iparo ni wasebedo sani koro ma Indian sirkal mar nyaka nochak bedo nobedo kod Daniel Tore nobedo kod Kenyatta nobedo kod Daniel Tore Teacher Arap Moi nobedo kod Kibaki nobedo kod Grand Coalition mano koro wanyalo kone kaka sirkal achiel Kasto sani koro wan kod sirikal mar piny Kenya. To iparo ni be nitiere pogruok mar kaka gik moko timore? Nitiere pogruok maduong' ahinya nikech ng'ato nowacho niya, kane Kibaki nitiere e telo, Yes. mogero Thika Road, ne ok odwar portal mondo dhano ni Thika Road nitiere portal nikech onyalo nene Thika Road neno kaka jambe. Ka Kibaki ne nitiere kaeri, Kenyans are the most optimistic people 2002, 2003 kwanogolo kare. Kane Kibaki nitiere Kenya kaeri, The media freedom ne ji obedo expanded so much lakini sani ni nyaka nouru dong nieri osebedo kotimo nang'o under the Security Amendments Act of 2013 nodwani mondo curtail media freedom of course and many other rules mana oketo kanyo recently ne gima ne gipass ni every advertisement nyaka be through the government advertising yes. Mm. page mm. Mm. pok waneno gima chal kamae secondly ndalo mar Kibaki cha noneno ka ni Raila nitiere power Moi nitiere Uhuru nitiere power nitiere um, Kalonzo the face of Kenya nitiere e telo Sani eri wan ma kabila di ariyo kende. Ka ok en Jakalenjin, ka ok en Jalang'o, to en ang'o? Okuyu. Ka ok en Okuyu, to en Jalang'o. Jomodong' rete, kabila prang'wen modong' sani gintiere koyo, gin joma hinyore siges. Koro nitiere pogruok maduong' ahinya. Ndalo mane Kibaki nitiere power cha, Kibaki ne ok wuo mang'eny ahinya. Sani eri kata ni gimoro matin ni ng'ato koho matin ni ah ah, state of sani koro olokore en en senator mar Jubilee Party. Nomination nigi shida mi waluongo press conference state of Koro penjo ni ya jutu. Kenya ni wabro rane kaka kitchen mar ng'ato to wabro rane as a nation. Nyiso ni wach mane ker oluongo godo press conference mondo mi owuoye welo mag Jubilee Party State House cha. Ok en gima ber. Abuse of office my friend. Hmm. Nitiere the presidency is a state function, a figure of unity. Hmm. Then nitiere Uhuru Muigai Kenyatta ma en the leader of Jubilee Party. Kodwa kodwa to watch anything about the Jubilee Party onego dhi otime e Jubilee Center. lakini ne oloko state house ma koro orado gi jo orado gi jo wajia orado gi kejo kure jo mose mi bahasha ma brown to biro kanyo ero orado kod gi state house state house no ero pesa michulo ne ichulo gi tax mag jo Kenya ok ochul gi tax mag jo Kenya mondo omi omi defection defectors wachule gi jo Kenya mondo otim state functions orad gi jo Iran mondo omiwa pesa orad gi jo America mondo omiwa pesa mane miyo wamiye state house kanyo lakini state house nyeri higni ariyo mosekadho Gima koro dong' kendo waneno kanyo ni mondo koro giloke obed nyinge oloke koro omiye obed David Kenyatta House. Mondo koro waamua ni koro officially ok en mar jo Kenya, en mar family, en margi it's okay. Ok onyal wacho, ok onyal ng'eyo adieri mar Brown Envelope. Ok onyal wacho ni imiyo ji State House, mano ero ok anyal wacho an awuon kata in ok. Ka in gi neno to mano is okay.

To ka gin kod ywak achiel ariyo adek, bende iwinjo ywak. Waseneno bende jotich ma samoro hinyore. Ng'ato ket itiyo ne ot, samoro kata chiemo minyalo chamo gi chiemo. To jotich titiyo ne oketi ni in irit mana osara. Osara mirito samoro en siling aluf adek. Wadwa rango ni to magi eki moving forward wan kaka piny mar Kenya kaachiel kod oganda gin weche mabedo nade. Wantiere kod sirikande mag gwenge. Kik wayuag ahinya ne sirikal maduong' niwacho ni weche mag kuo mag omenda nitie. Wantiere kod sirikal e dho utewa. Wantiere kod sirikande ang'wen e Nyanza.

Tarik achiel kendo en wuok tich tarik uh, achiel dwe mar abich higa mar aluf ariyo kod apar kod abiriyo ma Indian Labour Day kwakete gi dholuo en odiechieng' mar jotich. Warango ni to in kaka jatich mar piny mar Kenya matiyo ne ng'ato en owuon private sector kata matiyo ne sirikal the public in iwinjo nade kaka oganda. Odiochieng' ma kawuono oganda dhi wuotho achiel kachiel ka dhi dhi alak mondo mi giwinj ni to ker ma pacho kaendi nyiso gi ang'o kata secretary general mar court nitiere kod wach machalo nade e piny Amerika. An Jafolo Mbaka maendi en tuku mar wach kaka piny mar Kenya chiego. Chaka rwak kistu. Mos ogandawa maneno Lolwe TV. Chak inyis gi nyingi samoro ng'ato pok oyaw TV. Um, an iluonga ni Odongo Danis Jakano Kubura. An awuok Kisumu County. An, I'm a journalist, I'm a writer.

Chal nade to jotich bende wuotho ka dhi e lak ma nyasini ribede ka gintiere kod mor? Nyiswa ni to sani eri chudo minono gweth kata omenda matin mogik onego bed ni in kaka Danis ichulo ng'at matiyo ni kaka ng'ama miyo kusembe to tiyo ni mar one month en pesa marom nade? To bende maendi timore e piny Um, minimum wage monego bed ni imiyo ji en tiere different categories yes. tiere jok moko matiye ot nitiere artisans yes. en different category lakini generally onge ng'ama monego bed ni chulo elfu matin molo Um, of course, every month. Mano, mano every month. Alipagario, lakini mago categories ma government recognize. Lakini ngeni the private sector kwa jomatiyo udi, jombe mungi, possible. Gima ng'eny kibiro cover ni ok nyal fire ng'ama ondik and record kamano e rock ne delay pesa ne just like that onego bed ni imiyo warning onego bed ni treat just like that. Lakini nikech more or less an in informal ok en obedo ga reg- regulated inyalo amu ji amuaga ni gin nyalo miyo jatich ot pesa ma gin mana gino mokoro. Lakini generally ji tete te onego bed ni ng'ato ang at least en kama riyo mondo nek. Mondo at least minimum mondo eki idagi e piny ka idagi e kaka ber kata kaka kama basa at least Dag chiem, ti, luokri, irwakri, iwuoth, ibed kod disiplin. Mano uso pap. Kadhi mbele mano public service.
Erokamano nya Dennis. Gima adwaro mondo wadhi achiel kachiel en ni to awinjo kiwacho ni ok oyie ne ng'ato thuolo moro amora mar chiwo chiwo kawuono to awacho ni an Jeff Oloo kata awacho ni an Dennis kawuono an gi jatija Isabella Atieno ariembi e tich ma ok inyise ni abiro riembi e tich. Maendi en, en, en richo. En richo nikech nikech um, Sani eri Kenya ne jogi stream labor laws e Kenya kae. Yes. One of the people mabedo recognized gin joma tiyo iluongo ni house managers. House managers bedo ka hinyore kende e lwet jo joma ondiko gi tich. Lakini sani eri ka house manager mi riembo tich mana ki ki mandazi mandazi ki holela holela riembe tich. To dio ndiko barua ne kotu, to ndiko barua ne sirkal. Ma ma kodio wa accuse ni riembe tich no onge due due process. No ni warning. Lakini reason momiyo riembe tich. inyalo chulo damages mang'eny chulo. Nyiso ni sama iriembo ng'ato e tich, ma samoro ng'ato biro e tich, obiro en kata Evans Otieno obiro e tich, to iriembe to ok inyise ler ni ariembe nikech ABC. Ah. Mano en richo. Onego bed ni inyiso ng'ato ni ariembe nikech mokwongo wasemiyi warning. So, nikech sama sama ichako tich onego bed ni nitiere contract ma gini. This contract em gima nyisi ni ibro ibro yudo pesa marom kama eri, tiji en kama, onego bed ni ibiro tich sama chal kama eri. These are the expectations ma employer onego bed ni oketo.

Ji riembo tich, ji samoro ok mi pesa, samoro ji chiwo conditions maricho, joma tiyo nyaka gi slippers, asset companies mantiere gi chemicals, to ji bedo exploited Kenya ka serious, especially industry level. Gi areas ma ji tiyo gi economy. To an o- lamo man go en ni kotu Secretary General Atuoli then gi ker mar Kenya onego bed ni giamua mondo gi streamline the labor laws in Kenya mondo gi sing achiel ng'at moro ma ma pien chande ng'at moro ma ineno mnyonge chande monego bed ni gitagene mondo gi-
manyiso ni ng'ato ok onego bed ni tiyo ka onge kod agreement ka onge kod contract kata winjruok mong'e ni an Jefolo atiyo antiere kod contract mawacho ni atiyo saa kama kama nyaka kama kama tichwa kama ng'ato ok onego bed ni kawo tich moro amora kama ok onego bed ni kawo tich moro kata ka en tij ot kata ka en tij mar jua kali kata ka en tij mar nyaka contract

tich mitiyono en about human rights Yes. ka biro ibe- ibiro kata threateni ariembi okamii pesa mari ayani all these things ere ere kaka a- a- asingatie ere kaka aheshimu you as a human being but ingine i'm just damaging what god gave you as your human rights that's why labor laws are required for people to be treated as human beings not as dogs not as camels not as donkeys not as horses but as human beings To bende paro ni oganda ong'eyo gigi. Ji mang'eny ok ong'eyo. Gima ang'eyo ber ni shida mo- mosebedo ka timore ka mang'eny ang'eyo niya, an an na lemo mara en ni mondo kaka Nyatumbwe ochako cha. Mondo gi educate Kenyan about labor law. Nikech nitiere act of parliament mosebedo passed ba- ba- ba zingatia the labor law. Lakini ok ane ka wachni bedoga trickling, o- odhiga nyaka piny ma nyaka pinyruoth koro an akwayo mara en niya kata mana jo media kaka winjo wan yes. mm. mondo watem ane mondo wawuo ne wach mag media laws not media laws wawache mag labor laws uh, labor laws mondo ji ong'e weche margi right margi what you do ka ng'ato tiende tich ka ng'ato threateni ka ng'ato yangi such things mondo ing'eyo nikech ing'e niya law en gima empower omiyi teko kaka ka ok ing'e law mari to ok inyal complain ni by then akia law koro
Koro en gima ber mondo mi ogandawa ong'e en gima ber Yeah.
kata ma jonam joma lupo nam kata joma tiyo kapenta kata joma go mpira joma lupe nam to koro bedo gi Contract. contract gi ng'a koso wuon wuon wuon mar- meli wuon wuon nini wuon eh, wuon eh, iluongo nang'o? wuon eh, yie wuon yie Ah, Yeah, kaka yie mari to jomitiyogo madhi golo ni Rech. magolo rech ne nyaka Ah. ntigo contract Moko onego bed ni gitiyo. Oro bed tiyo teka moro tiyo timo ndazi ndazi. Koro ng'ato ya ni ng'ato ki nyori e lebu ti ngabro ngabro ngabro chuli pesa. Ing'e ni ngima en gima muhimu sana. Ngima en gima muhimu ki ipoe wach mar ti. Ki nyori line of duty. Ni somo maybe spinal cord mare yenyere kasto kinya wuotho. Ng'ama bro chulo family mari to in breadwinner. Kidhi e nam tidhi e dhi e nam igori pingo kendo ma rawo chani. Ng'ama bro konyo nyithindi mondo endelee mbele. Mano mamiyo laws miyo en chwa ni ok dhi kono miyo inyori in the course of duty mari to koro the law decides to give you a remedy. Kata ok kata ok ni ginyalo duoko ngima mari lakini ginyalo miyi pesa makonyi mondo akoro kik kik idag e ngima marach ahinya ka ok ibed ni ihinyori kata ni gimoro otimore. Mano e gima laws konyo.
To ng'ama ok chul osara to onego bed ni timo ang'o? Ng'ama ok chul osara. Osetiyo to samoro eh, kanyo ne wacho ni samoro msara deko, samoro msara onge, ng'ani bende nitiere kod eh, chik mar ka mondo mi odhi odonji ni ooyo an aseyudo ka tiyo to ok ayud ka imiya msara. Ing'e Ka en kama- kod contract. ka en gi contract mare Yes. ing'e maber ni an ok anyal wuok kaloy lakini the general knowledge mang'eyo go en niya the reason mantiere the three arms of government legislature mar especially mar laws then nitiere the arm of the judiciary the judiciary en gima zingatia human rights mag dhano ka ng'ato okwalo pesa no onego bed ni tere e court onego bed chief onego bed ni tere kamoro mondo obed ja third party mediation mare lakini if just walk away ni wewe ni ah onge rach oa dhi on kiti osema pesa mari mano ema gima kelo impunity ng'ato komanyi kata mar siling' aluf apar kata mar aluf achiel kende onego bed ni dhi mondo idhi isunga mero

Erokanyo Danis, wa adres anena weche mag industrial strikes kata ng'anyo mosebedo e sectors mopogore opogore. Nyabedo gi mar lakteche kende mano dhi almost for 90 days kata 3 months. Nyabedo gi mar jopuonje chien kocha chande ma ka kweth mobalo kod piny owacho nochako aput ni mondo gikony jopuonje ni mondo oganda oro omenda mondo ochulegi. Industrial strikes gi te kwachako iparo ni ang'o makelo gi? To ka gintiere tiparo ni bende gibedo address in a proper way? Industrial strikes ok onge onge rat mar industrial strike as long as ni gitime gitime procedural yes. gini an industrial strike en a disagreement between one party and the other kaso nitiere mechanism ma judiciary oketo like the industrial courts milimani ma kanyero ma ginyalo amua mondo giwach weche uh, uh, Danish kwadhi nyime to nwarango weche ma mibadhi wayudo ni to weche ma mibadhi gi eki duto gin kod implications machalo nade e ekonomiwa to kaachiel kod weche
Shida mar mbedo achiel en en tu en ni Kenya walus pesa. Mar ariyo, nitie gimoro ni moral pi. Sati mategemea pesa nyamo moko pi. Pesa mondo ji olos ni pi. Pesa mondo iyud ndara. Pesa mondo ichagua kiongozi mari. Pesa mondo ngimani olokre. To koro chieng' moro pesa onge. To gigi gin gik migolo taxes mondo iyud. Ere kaka ibiro konyo? Koro, this is the biggest problem. Nikech ka koro pesa more lose market, more lose in terms of investment. Kare nigi pesa minyalo kawo mo mijo wa nyongo mantiere kanyaka gi gima nyalo konyo. But kana ni chande ni. Onego bed ni ok focus e corruption maduong' kende. Moko mag SGR, kaya moko mag allegations, moko mag kaya mowuok kuonde. Onego bed ni focus e corruption marwa ni. Bamiyo police kongo yeah. bamiyo ng'ato pesa kadhi ni mondo ondikne gimoro e huduma center bagolo pesa mondo okonya mm. this small small corruption igocho ga niya ineno ga ni en, en a small leakage ema affect the whole book yes. yeah. koro mane shida mara ma, ma an go mechel koro ada nyiso joma tiyo just be competent ti tiji maber Go at work very early. Just work hard. Forget about shortcut. Ni kwa dada kanga washo ngari shortcut ni amit kuna tapesa kwa konya. Inyalo tima kumoro lakini ultimate job ibedo kumoro lakini ki rise mi rise mi rise mi rise gichoko mari then gi blessings ne sa omi inyalo dhi mbele mabor molojo moko magolo pesa kiki kaso mi gikawo shortcut. Erokamano nya Dennis. Isa ni to level of corruption inyalo wache nade? Ang'eyo ni ok inyal bedo e e okang' mar wacho ni nyalo meso e wach ni en kama kama. Wantiere kod sirikal mondo mi sani bende wantiere kod sirikal. Ineno ka wadhi nade? Wadhi piny nyaka e sirikal. Kama wantiere kod gavana so wakwayi ni tuluo nyalo.
John Gidongo nowacho ni this is the most corrupt government since the history of this country. Mar jubilee 1953, mar jubilee John Gidongo nowacho ni hmm. this is by far the most corrupt government. Kwa ng'iyo transparency index odok chien. Hmm. Manyiso ni wabedo more corrupt. Kwa ng'iyo the GDP growth maro. GDP growth maro sani ni at least ncha nigi project at 5.7 lakini obedo kwa chini sani at least 5.5, 5.6 ya bongo. Lakini the biggest problem mantiere piny nyiri ni jio asoya. obed Kisumo, obed Mombasa, obed Nairobi, obed Homa Bay, obed kamoro amora, asoya ni en culture ma nyaka watiek. Kwabeda ni nyaka wagol asoya mondo eko wayud services, mano waketho piny wanyie. An ok anyal exempt nikech kata county government be osebedo the auditor general oseraise question mag mag mag expenditure. Ada challenge jogi especially joma luwo Kenya. ni wan wasegore wan mwagore mwayudo devolution koro ok wanyalo ni wan mwasegore mwadeliver nyathi kaso nyathini wada deye lwetwa wada deye kaka wa misbehave wada deye nomination process mwaketho gik wada deye wach mar corruption gik wada deye nikech kana jowa mondo ngimagi olosre onge sani ere king'iyo Homa Bay Kisumu Siaya yes. mago are pod lead in terms of HIV prevalence king'iyo the issue of malaria and HIV prevalence pod en gima ng'eny kanyo King'iyo per capita pesa mar per capita mar ng'ato ng'ato man gi pesa kora pod ni chien ahinya lakini king'iyo kuma owuok e wan ma wan gi lake maduong' e piny ka malich second largest freshwater lake in the entire world in fact the whole of Nyanza kiwuok Migori biro nyaka nyaka Siaya kae yes. mano en arable land manya timo agriculture lakini gima nyaka wuoye en wach mar gonya ni gonya ni en gima nyaka wa kwed godo completely mwatieki mwaenso ni jowa gin joma obelieve in themselves ni ginyalo tiyo ma gicheny ngima inyalo dhi igonyo gi nang'o ng'ano twe ng'ano twe an koro nyisa nagonye wuok narobe nyisa nagonye an atwe igonyo gi na igonyo gi pesa ni ayi bwana miwa mia achiel ka miwa pro bich kuch moko mantiere wang'ayo especially koroe kuma wuok cha kuch moro mar mar mar stage no ma koro dhi adhiya kamoro amora kamoro amora in fact anyisi adiera ma ok en miriambo kiwuok kisumo ibira hero nitiere police post moro kanyo ero kanyo ero an namna kama kendo diego ma pesa kama kitoro kuwito ije mana pesa kama kitoro kuwito asida kanyo ero pesa gana Kasto ang'o ma wapango ji ang'wen ang'wen kaka obet Kisumu kae. Wane joma wacho ga ni wane wane wane mashujaa mag human rights, wane mashujaa mag democracy. Lakini wan gi wan ma wan gi impunity. Stage instead mondo waket ji adek ji ariyo ng'ato achiel ji ariyo ng'ato achiel kaka the government requires wan koro kata ji apar gabich matatu ji apar gauchiel kasto ok nyal kata wuoyo. Adiera mar Nyasaye. Eri ka onya bedo gi moral thoti mondo wuoyo malo kwe ka ka dala wato ni. In nyalo biro inyisa ka odo lil ni mondo yue oda lakini odi ta arado gi sufuria wanga yo. Arado gi gweno mo molony e nge mo ayudo wanga kanyero. Arado gi kute wuotho kanyero ayudo kanyero nikech olil. Koro nyaka wachak gero korwa mokwongo eka obiro biro piny kod mondo wuo na To zanya ni ang'o makele? En koso tich. Mentality. En mana bedo ni ji nyao. En mentality nikech kaka orin ng'ama duong' ma Nyasaye omiye teko. Mimi sana agony an kijana. Manyicha kaka wuok dala koni ni eka somo lela tieko lela abiro Nairobi ka abiro manyo. Kaka mimi sana agony. To ini ini nigi shamba dala ni daki daki pur. Ini Nyasaye omiyi akili daki tiyo kinene. Laziness moro mar ni isezoea alcohol, isezoea nyasore, isezoea ndawa ni to ok inyal afford gigi. Weri gigi. leave all those things and go and work onge ng'ama biro loko ngimani ngimani en mae lweti kende kata mana Raila odonjo odonjo president tarik aboro mar aboro ni eri ngimani ok bi loko ngimani biro loko kendi kiwuok gokinyi idhi tiyo iduogo iwuok gokinyi idhi tiyo iduogo ka in gi work ethic wach mar gonya ni eri en gima nyaka wagore godo completely ma nyaka watieki e Nyanza mondo ji ong'e ni ginyalo tiyo kode en mana Nyanza kende pok anene kama mimi kuma dhie no ginyal ok ginyal kwa nagony gi nikech ok ok anjel lakini ka orwa kono to ng'eny nikech mane kuma wuok mane kuma ng'eyo ano kanya wuwe central kanya wuwe nyanza kanya wuwe kuda anya wuwe nyanza ano nyola kanya ero mane kuma donge ng'eyo culture na siasa Nairobi ka onge Nairobi ka an pok anene Nairobi ka nitiere maybe nitiere kuno moko kuno moko pok adhiega maybe pok adake ok adake kuma jikonye Lakini kidogo kata go ima go. Ndio kama ngarudishwa kana goji. Ah, lakini alaka nyingine jogo ngei. Ah, ura ni kwa njago gonya. Elf, islim kwa bit kasi mieni. Ndio kwa modo ndawa. Ah. nyasore ah. kasto kongo moko mag changa gi gi mako odum kanyo serious ah. nikora go ako ago nyina ah. kanya mi pesa na mondi madho nyasore mer ko kanya mi I refuse that. In Jesus name. Mpaka na kwa lungo uworo bio le le le le. Chiende mo kuna kwa na ya era kwa ya damage. Odio chimwa ka wuono expectations mage ma wabed godo kech wambe wan jotich. Wabed kod geno mage. Ang'o ma iparo ni atwoli nyalo bedo godo e bag ne wan? Kata kopo ni ker nyalo grace this occasion paro ni gen geno mane mo nyalo bedo. An nasebedo gi geno ma geno na ogore piny mo obedo broken into smaller pieces koro sani anaonge keno koro gima asebedo katimo en asoda akwanyega achiel kachiel taduoke e chunya achiel kachiel taduoke e chunya hmm. koro naamua niya nyasaye omiya teko nyasaye omiya lweta wamany kaka anyalo timo biashara maga mos gi mos wamany kaka anyalo manyo pesa nakena mathin mathin an andiko andiko ne ji atimo ne ji gik moko gini at least mondo miya pesa nikech kitegemea sirikal ibiro maderi e yien ka konya uru konya nikech ah. ya arto arto atuli mondo konya to onge ah. arto uru mondo konya to onge and I've given up I'm I'm done being real okay give up ah. amua niya it is such a hard burden to depend on the government It is such a hard burden to depend on third people. Third party. To koro oganda wa ito ere se give up. To oganda wa ma chielo ma bende tiyo gi gin kawuono gi dhi alak, gi dhi winjo to. Gin no, gi gin. Okay, okay, ni a give up. Let, maybe that is not the right one. Mm. Ah, mua ni ka wanga yo masebedo ka luwo ni ok kedo kuma dwa dhi. Yes. Banyalo manyo wanga machielo. Mm. Koro pesa meri anasebedo ka tiyo gi ng'wen mokalo. I'm just giving an example. King'iyo mshahara mara, atiyo tich marom gi ang'o? Marom gi liech, mshahara gi chula msamo mrade, marom gi ogwal. That is the difference. I work like an elephant. Like so they dodge. They pay me like a frog. Iringe chike gi like so they dodge. No, aninge ni ah pok gi gi breach contract nikech no ginyisa ni gibiro timo lagi. No, no. Some of these things are macro. Pok an ka gi breach contract mata of course adhi mato. Lakini so far pok gi breach contract. Mm. Lakini I realize ni kama ndo alos gimana man gimana olos maber. Wakanyata gimia mshahara chel. abro dhi tich abro yudo mshahara lakini ok kweri babro mm. manyo mm. ka yudo elfu prabich koni to medo gi elfu pradek to elfu mia achiel mine koni iri an gi elfu adi elfu achiel elfu mia achiel prabich elfu mia achiel prabich noero anyalo kawo go loan anyalo chako go biashara anyalo loko ngima mm. anyalo dok dala koro kocha nitie wuoto melon mang'eny kata ma mchele anyalo dhi pidhi kono ero at, at the end of three months yudo pesa ni moro inyalo endelea go mele kitegemea mshahara to in ng'ama bro bedo a slave nyaka chieng' midhielo

Unaona wangama leo kena wangu ni kirubi ngomya pesa. Wangani leo kija mwana pesa kenda. Ngomya pesa. Kenda tegemea kirubi. Ndio dero mbo. Ndio kama na. Ndio dero mbo. Ndio kama nya dani shanjo kayo acho ni ini ntiere ga domu makanga to biro ni gonya na irubi kaini. Ibiro mana chwa do wanya to. Okenya. Okanga mana kata do. Acho ni kanga to ni gonya. Ta do ngame de ye do. Nikachikiara kwa ngata da drag yodo udo udo dei yodo mai gimoro. Yere kinyalo biro ni gonya. Ah. sababu deal kutoka kwa deal kwa yeah yeah ago ni ndoka ndo ngenya ago ni oganda oriti odi chuma chelo bro biro ndo go weche mag siasa kama unaona temo mana rango ngenya to weche mag teach mm. what should they expect ogini kaka jo teach kaka wan bende en ango wa expect ada wuoyo gi jo teach tema ntiere Kenya ka especially joma wuok ni Nyanza kitegemea mshahara to ibro bedo a slave of employer nyaka chieng' moro Nyasaye omiyi wich maler, Nyasaye omiyi teko. Find out ere kinyalo lowo ma in go dalano, ere kinyalo pando, inyalo kinyalo inyalo inyalo pidho gimoro. Ere kinyalo manyo biashara moro kando minyalo timo mondo in bende imed godo income mari. To above all that, serikal ni osemiyowa youth fund, serikal ni osemiyowa all these funds ma gimiyowa gi, biwa apply gi mondo chak go biashara dala to kaka un bende dhi county kaeri bu demand services from your county mondo jogi mondo olosnu wang'ayo mondo un bende koro power no wuog e lwetgi omiu power mondo un joma nyalo riembo mtokniu unyalo timo gigo kendo be en gima inyalo timo adier koro my prayer en niya wa shift from depending on employment but mondo watim niya wa, wa supplement budget marwa nikech through that wanyalo bedo independent and then we can now do the things we want to do erouru kamano jokanyanam nyasaye obed kodwa te dwe mar aboro tarik aboro wawuok oko wa te kura ni wago ago chakre gokinyi nyaka godhiambo kaso kwasecho go kura ni wabiro rito kura ne kura wan higa ni nikech higa ni wan magi bullet adi achiel kendo modong' ni modong' ni nyaka wago rawo piny Erokamano ya Danisha Gwani, erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mari mar chopo e Lolwe TV. Achiel kachiel okinyi ma kawuono wasebedo kawuoyo kodu e weche gweko mag jotich kata odiechieng' mar Labour Day. Wakwano odiechieng' maber, winjo twak maber mar Atwoli kata mar Ker Mondo mi ang' wawinj ni to ka odiechieng' orumo to jotich oyud ang'o ma gidok godo e utegi. Yesu lo mbaka ka ukedo